Iki müň onunjy ýyl öňde tar kelle goýar ýaly däldir. Kelläni iýjek däl o parykmagyrda. Indi iki müň onunjy ýyldan bäri şu parykmagyrda saçymy aldyrýardym. Aldyrýanam. Nedip bolsa Bahasy ýitgetmese, aldyrardym. Ýöne, molodesoň, şeýle ynsaplaryň ýylda bäş manatlar galdyrýar. Ola, soňra on manat galdyrjak bolup, ýüzüňe bir zat çypsalam bolýar. A, garaz. Onnoňam men bir zat aýdaýyn. Parikmaherleň bir Gowy häsiýeti bardyr. Saçyňy ýylak eger edýäde öň kim allaý? Oturow häzir düzederis häzir rast gelsin. Sag boluň işdäňiz açyk bolsun. Köne dostumyz. Köp babatda bara men şu başdaky iş eçen adam bilen köp ýöne iş eçenok. Ha, daway şyhy iýiber. Işdäňi çykarma. Ýeri. Gowy zady. Şuny saçyňa aldyrsaň, awa. Ondan krupnyrak pul berjek bolsaň, gamburga moşýar. Ýeri özi gapdalda oturyp iýişýär. Şi men toýda köplenç gara ýa gök reňkli eşikde çykyş edýända maksadym esasy sözüme üns çekmek. Hawa. Ondan şu günde şular ýalak eşik geýdim. Muňada meň egnime atýan eşiklerimiň iň gymmaty diýiljek. Hormat goýýan agalarymyň biri original Stefano Ricci sowgat etdi. Sag bolsun, mertebesi belent bolsun. Şoň üçin toýda şu atmosfera-da başgaça bolýar. Şu toý diýlen zatda alyp baryş hökmünde sekre çenli iň agyr ýeri. Ondan soňra bir akyma düşenden soň Kezilow toýdan özüň dynç alýaň. Essalawmaleýkim eziz watandaşlar, mähriban ildeşler, bagtly döwrüň.

Netijede ony gutlaýas. Ondan soňra reklama işlemez bilen bolýas. Karoçi daňdan bäşe çenlin ýene-de arkaýyn alty sagat wagtymyz bar. Ýetişmeli-la.
Aýakagaç gecigi doňkynyndyr jeň bolup. Öýlene. Şo agşam ol meni gürrüň etmä. Iki aýdan soň sen gündiz on birden soň çykyň ha. Ynan maňa wah. Seni bula ýesir alnana meňzäp öýlenenmi? Öýdäki gyýmasyna çenli ýerim baryp gitmedi. Hemişe ýok diýen bolsaň, ýakaryp ýitýär-de, ok bolýar jigimjan. Bale jigimjan, bagtly bol.

Dowam edýär. Sorag şeýle. Sorag şeýle. Gudaçylyk açmanka, gudaň gapysyny açmanka bir ugradylýar gyz tarapa. Şo barka aýdýan adama kim diýilýär? Diňe gelneje jogap beriň. Gelneje jogap beriň. Aýt onjam. Sawçy. Ýok, sawçy däl. Eýsem dogry jogap beriň. Hemmesini ýalňyş aýdýar. Süýşen beriň. Bilerak geliň. Diýmek size zanawes göçýär. Aýdyň, kim gerek?

Salam, bu gün biz gaty üýtgeşik owadan ýere geldik. City Open Air. Bu ýeriň aýratynlyklary barada aýtsam. Gündiz däl, şumat gije bolany üçin işgärler gaýtdylar, ýogsam, men olaryň ýüzleriniň nähili güler ýüzlüligi barada-da size aýdyp bererdim, hatda görkezerdim. Bu gün biz täze, Saňa täzeligim bar diýen aýdymymyzy şu taýda syýomka etdik. Hem-ä ýerleşýän ýeri gaty gowy. Disney-iň gaty owadan bir tarapynda ýerleşipdirler.
Daşardan owadan gel men size daşary görkezeýin howa gaty gowy. Serediň nähili owadan ýerler ajaýyp. Tagamlary aýratyn belläp geçmeli zat. Nagitçydan edilen burger. Biz ertir Emirjan bilen gelip ýörite iýip göreli diýip planlaşdyrýas inşallah. Tagamlaryny garaz ertir aýdyp bererin men olar barada. Ha ýenede bir aýtmaly zady bularda dostawka mugt ekeni. Garaz geliň görüň bu gözelligi esasanam maşgala bilen oturmak üçin aýratyn gowy ýer.